a- akambwata akang'aka chi akambwata chinsemo chia chia nsoni. Ekero ambwate chinsemo chia nsoni na inche, nkamobwata etukia nonye nambutorete. Koirana, kogenda nkanyora ong'anyire ebinto ochire komenya aria rigena. Eri ria kabere twachete goetanania omwero, ee ntwagosana amatuko abere atata, koraringe ase efamiri eye nero. Eri bono Sunday komoboria, nkamotebia ng'a esimi eyio, aimoketie omoyia agantebia ng'a, bokobeka. Naende ng'a aba aka akarutera abana esentime eria ase baruire gochia. Ekero ogocha nyomba kware ebinto bikore buna ebi, nonya omosubati kwanyomire forty good years in marriage, that's long. Akarangerigwa esukuru, ekero naigete madam ere agateba ng'a inche tinamanyete acha omwarimu omoa exit kia omwana, kong'aini ng'a nakerete omwana orwae. Naende inche nyaroka narentire for the last three years abwate omochando bwe chinyiko, nkamorwari korwa osonga, nkamoira eldoret, mosubati otamanyeti, ogende esukuru ya skyline mosubati otamanyeti, ogende esukuru ya green park mosubati otamanyeti, ase primary mbono bono arentire.

rituko ritang'ani nachete ngateba ng'a omwana nabo abwate stress, stress nabogoreti kera egento, kende ngiatigete ago, kobugori mpaka chimatress, egetanda oko igoro mosubati, chisufuri, eh, kende ngiatigete ago, chisufuri echi bono iga nagorete chiiyie, ime chicurtain nagorire chiiyie ndete kobeka, nonya eyio na enyia, bono nagorire chisufuri rende nchake obogima buna omoisia. Omosu omosubati oyo, twaramenye nere ase emiaka ikomi na ene, naigete the year twenty twenty one, agatama, agatama two months, agantigera abana ekeng'werere ekeng'werere gegotumia airport. nkamorera, naende aka nga- ngachia nkamoanchera akairana enyomba. Rituko ria kabere naende agacha agatama four months, agatama korwa nkang'anya korwa ase twamenyete Tims ase akang'anya gochia rigena, na inche nkagenda nkarigia enyomba getara aria nyakundi bucha eria post, nkarabera ororo gose emetienyi ene, na nacha konyora ebosi eye yane ekero yantebetie inchi gocha abasubati nabo bare iga koratiga inche nkwe ase okomenya. four months, abaaraai b'ekanisa bagacha, naro ochieta ore korokwa Vincent, agacha agankwanera sana ase ekenyonsi keria konyuma gie taratagorwa. Ekero akwana, nka nkacha agantebia ikanya enkoro tomoi tomoirane, naende ekero airanete nyomba aa omoraai oyio Vincent noo arenge, akamoakera esimi agataka gotiga tacha, rakini agantoma na egari agantebia genda momorete. tokamoreta ase ebi ase eng'encho ya oboan oye oye yabana goika totware matara ako on the fatal love, inche nka accept nkamwancha na agacha abagotumia goakera abanto chisimu ko- ko- kobatebia ng'a aye okomoakera onye na omosacha omoakera omotebie tuomenana asegete ekero gwaakire esimu ocha. gosoa ebi ebi ebinto buna ebi ng'a togoteba chi chi osoire ase amang'ana ya obongondi, obwo namokaneti, because nonye bono buna ebi nabwatetwe, abasaria bare gocha aria, abare komborwa wendi okwana ya risiba, batebi ng'a eeh. Saa nane ekero bachete riomwe erio bantebeti ng'a nobwate chibesa nkeigo torakoigorere buna ekasi pi iri osoke, nkabakani nkabatebi. Oyo ondete taa tiga ache ekero korwa mambia tarache atebe enki nkina kiabegete ime aa, mpaka naborie korwa mambia. Then osie Yeso, arete agancha goikia buna mtu anatii na watu kama hao, wewe wachana naye, because aria bono ase amanyabiu ase ase yao. Tumigwa kobwata abanto, ebinto buna biria amarwa akobwate nere batagete gotumia koonia, iko ase buna rituko erimo namonyorete nyomba agokwana igoro ya enyansoro ng'a motiye pi chumia nsa kuinchia hiyo ni mbaya, ng'a ng'a ebi nabio ebinto biragokonye ng'a motiye ebinto ebi nebibe. So our DCI, county commissioner, kwanza within kisii central barigereiri ebinto mbirari ebibe bagokora.